Paqijiya bajêr rola wê li ser rewşa tenduristiyê heye û wekî tê zanîn di dema dawî de ji ber tunebûna alavan bajarê Dirbêsiyê ji vê pirsgirêkê gazin dike. Ji ber vê yekê gelek gemar û nepaqijî li ber îyade, dermangeh û dibistanan de çêdibe. Pişkila gemarê li Şara'a Pir dibi, kom dibi, bi roja dibînê sbuakê terektora belediyê tê, rokê tê, rokê neyê. Tu ji wan dipirsi çima hûn neyên? Dibê wele mazotê nebû, ew wele etli bû. Tu ji belediyê re dibê çi? Dibê wele em mazotê ji wan re diemînînin û tu etal ji roja îniyê û sebtê pêv etli tune. Ji wan re dibê nêx ana meqûl yanî wek meselê şoleyê gemarê wan li şaraha kom bibin, bê wele îro etla îdiyê ye. Wela wela mazot ne maye. Û vahê din rê bele de yanî alemê gemara xwe bavê mir ku ye. Yanî va ana ca me çar ala etiba heye. Muqabilî seydeliya me ke gemar kom dibe. Em inzarata din alemê em cîrana din bihêlin ino xeyo herê gemara xwe li ber deriyê xwe deyne. Heya kengî terektora belediyeyê bê winê bavên terektorê. Ê alem bilmuqabil vedigerîn dibe yexê ev ev rokê du roja sê roja dimînin gemar pir dibe li ber deriyê ew jî mişkila ke nexweşî çêdibe mêş pir in heşerat henin. û terektor jî daxir û her mêyên zarata tên em ê li ser dîwara tên ê la termê zibale ya muhterem tê bine re roja din ê tê gi ber dîwar ke bismî. Û ji alîkî din ve jineke kurd gazinê xwe ji karker û şaradariya Dirbêsiyê kir. Ev meşaklê zibale ya bo te dîhe ev zebal ji bo ê carek tê carna ev havîn ji deh roj carek dihat û ev zî bi giş hilma genî dikeve yê, giş kurum dikeve yê, giş mêş lê ve dihewin hewşa. Em derdixin şarê ê li ber deriyê cîranan a bi. Ev ji heştakî carek tê na bi zebbar heştakî ya ji heştakî du car pir pir. Zî bila sûkê her roj tê avêtin ma ev harana jî ne wek ev sûka ye. Ne ma ev ratibê xwe distînin, çîkiyê xwe distînin de berav zibila nav xelkê jî derxînin. Zibil giş nesaxî ye, giş gemar e. Zarok giş edem dikin. Yanî ev ne haleke yanî hewiyê zibalê tine ne ana her harak hewiyek wê hebe em ê bavên hewiyê zibalê. Hewiyê zibalê tine ka em çi bikin? Yanî carna zebal tê em sê çar şaric birre pê zebal din şaricê wiyalî heyan van zibilana qaj dikin ez pîreka mezin ez bawî ma ez karim carê van kîsana rahêjim. Endamê şaredariyê yê ku li ser paqijîya bajêr disekine Zêdan ji dengê zelal re got, Ku xelkê bajarê Dirbêsiyê alîkarî bi wan rê nakin. Bi nisbetî ji paqijkirina bajêr wek dibêje em bi karê xwe em gişî pê radibin. Bes di vir de hebkê em jî dixwazin alîkarî ku milet jî bimerhebe. Yanî niha em derin kû derê gazna milet dibe wila aliyatê wetine ne. Ew aliyat nayên. Tamam nefs li weqit jî aliyatê me derdikevin. Aliyatê me sibê zû saet şeş derdikevin heta saet yek. Di vir de milet mesela hinek jê di xew de dimînin. Dibê walla terektor nayê, dibê walla meselen endamê we nayên. Em endama jî dişînin û em dibên li deriya jî xînin wan milet şiyar bikin ew li zemûrê xwe xînin. Ji bo na pêşî de em nihakê li nav bajêr çi nuqtak hawî jêr lazim bin em datînin û niha li pêşiya me em jî endam na hene em wan cihaz dikin ji bo na ewê di nav bajêr de bin karê wan. Em ê sela bidine wan ewê li nav bajar de bigerin nuqtak li ku gemar bi çi bi. Çi gemar be ew ê rahjênê. Ev bûn nerînên xelkê bajarê Dirbêsiyê. Lê gelo wê şaredarî daxwaziya van xelkan bi cî bînin û wê xelkê bajêr jî alîkariyê bi şaredariyê bikin an gona? Ji bo Radyo Dengê Zelal, Ebdulezîz Temê, Dirbêsiyê.